Mosinhu Zé ka diabu dentu do txon dó Tenta

Kuze mudjer ben ba buska-m li na karu verdi? Ami N txoma so di amor, so di nha kodjer, so di nha kodjer. N siña un kuza ago N ta fla nhoku, berdadi pa fla, gosi li N siña antiga dentu di tron di Liboa, gosi fla-l ki sa ta manda-m e Paris. Gosi nha txia nem ta leba-m asin dja ngana-m dja la di Cabo Verde ti dja ben ku mi gosi ora nta txia dentu dja nda dentu txon di ropa li sin xan po xan po kuza tok djo keli mudje ba kunpra la pingu dosi un sin un monti di nha senti y korenta kontu makina di son djo li kazaku e kunpra kazaku kunpra la zara un sin ba zofu nta bisti dodja nka ta kumi fatu Pasta é kunpra-m, nhos ta konsigi sende pasta? É da un sé pa sintu Gucci? Ave Maria, nhos oi é sapati ki el da, nhos oi, nhos oi é ku sapati ki mudjer da. Nhos oi é ku se modi? Nhos oi é ma zeka diabu bali pé? Kuzinho, kuzinho, gosi gon sin? Ami N ka ta fase ma ke rapasi ki tudu kuza es ta pui na Facebook. Ma mudjer ka sa si N ka ten mudjer, e ka sabi ma mi N mantén mudjer ku mininu la Kauvet. E ka sabi no. Ma gosi antxa dentu da ropa, nta N goda di meu. Tintin, dukumentu ki N panha dukumentu na mo Mosinhu, ki N panha dukumentu na mo Paridu di Fransa N ta bai trabadja ben ku nha mudjer la di Kafet Mosinhu, kel é sertu Má mosinhu, mudjer ki ben ku mi é déntu Ki N sta déntu di Nho, nho, nho so pankada na bóka li sin Mosinhu, é karni, é toremba Mi na é. Penna peru é kumida, anho fruta ko. Moji n'ta kume fruta, n'ta baza peru i so fruta. Mudjer ki fla-m, n'bende kau verde, m'o si nho magrinho, n'bende kau verde ku nha poku kilu. Nhas omo ki an sta n'insendi, no, n'ga ta papia ku mamai i fla-u, mamai fla si n'sta gravida. Abo na verde bu pui mudjer gravida, mudjer pui gravida bo. N fla, Mama, é gósi, N dja ben tudu rópa i N sabe ma nos tudu ómi da Kauverdi é ka so mi, é ka so bo. Má é ka tudu bo. Aki nu sta da Kauverdi, un osénhu, má xi sanda na arós pamodi trabadja da Kauverdi ka ten. Nos ki ta mora la fóra é sabe si es agu ka da un sinhorminhu ku ta ami, ami, si es agu ka da na kuzê ki N ta ka ten. Ka ten nton mata mama, é ki mi, N ta ka ten nada da-m, papai ka ten nada da-m. Kuzê ki N ta fase? Dja N txiga gó déntu, dja mi na ba Kauverdi, ma na, nu kontinua fese boka, na fese boka, fese sabe.

Min kre pa bu sai di li pamor di abo mudjer ku teni ku teni ki nhos teni e manxe pari. Nfla ma e kusa ki nta fasi. Kusa ki nta fasi. Txuba ka sta ta txobe. Pa ma trabadja. E fla mudjer ta tranka dinto kasa mudjer ku ka era kura pa ke ta sta so dinto kusinha. Pamor tudu ke galinha ki nta ta furta din ki nta furta ki N furta dinto ka obi el nsin ka tra ma diki si. Ma monsinho so li pa N korta konbersa. Mi nta fasi trabadja. Monsinho ka ten nada ma sai ki mudjer ba ka ba boka ola ka obi el diki ben ko nhos omor ki N bira gordu li. Monsinho e kanne.

Kantu ki N ben, e da-m un tilifoni. Mosi, kantu ki N txiga, e da-m un tilifoni. E N ngana ma, ma, e, ma kilu furta ba ku e kau verdi. Nhos oi, nhos oi, e N fla ma tilifoni pirdi. Kel-li, kel-li alifoni nobu ki sta li, kel-li e mandan, kel-li, kel-li, kel-li no.

Ki mudjer kasa ku mi, ben ku mi. Kel otu li pa manda manda, kel li pa manda nha mudjer. Má kel li ningen ka ta sabe. Nhos ta kuze modi? Pamodi si buru ka ten kabalu ka ta kume. Pamodi mo é nha amigu ki ben, ki mudjer ben ku el. Mo é ben el txiga, mo gaju txiga dintu li bo, gaju fika bunitu ba sóvu. Na ves di bariga sai,

Bai a txiga gosi di nsen e Jon ta fla mudjer, el ta fla asi, Odja, e kabesa ta due-m, mi meste da dinheru pa mi kunpra ramedi. El ta da-m dinheru, el ta manda mudjer la kau bete. Muzinha, ami kel-li dja N tene pa nha mudjer, nha mudjer la kau bete kel-li. Pur isu ki N ta fla monti di nos, monti di nos, monti di nos ki no ten monti di mudjer, ka no pui nada na fesibuki, pamodi fesibuki sa ta. Facebook sa sima tribunal ta puni ntu kadia Munzinha sima sta li nta mudjer ka bu pufu ta Ni ku bo nos é família Munzinha ka nha na para nha boka é so é so nha mi ka mi Mon mi dindu Munzinha nho so é mo ki nho so Yo mi bende kóbia des mi Yo mo ki nta ka bu txetxa li Nha ta papia ku mamai na vidu kanga mamai fla Nha rapasinhu lebanta nben fla mamai N ta mandau nben yu ta kasa bo ta ben tanbe Fla Munzinha nu nu bai nu nu ben go komesu sa sabi sta bunitu Di nha amigu Ben kantu ki txiga dintu d'Oropa, mosinhu, N odja rapasinhu, N odja omi bunitu, mosinhu, N odja omi bunitu dintu d'Oropa, ba Kabu Verdi ku dia dosi, kaba bi amigo, mosinhu, ba ku dia dosi, ben kantu ki el fla-m, mi N bira, N entra na Facebook, N kumesa ta, N kumesa na Facebook, N trapaia limaria, mamai fla-m ma N ka ta trapaia limaria, ãa, Somara, keli, keli é paralaji. Kel la para la gen uia dan. El fla, Abri toki. El fla, No, bo, bo genti la di matu, la ku teu saitu ka ta brinkadu ku el. N fla, Mi na mi ta mora na zona Tony fika. Pa nos e genti di Congon, genti di Limaria. So ki mi nada N ka tinha, mi uniku kusa ki N tene, kontadu si nhos ta. Ma mosinhu trabadja nta kofia di mai ka so, e ka se, e ka mi ki trabadja nau. E grogu li ta vina la ku teu saitu ki pon trabadja. Pamodi ka ta vina txeu un grogu tenperadu ki mi bira. Kaba ko pasa mudje natureza ki mudje bira nem ka ta pari pla. Ma mosinho kusa manja bem dentro de boa gosta de sen, já começa fica bem dentro, tremen, tremes na casa ta comi ta bebe. E taracacha cadeira. Ma mosinho, nós é um coisa, né? Mulher fla, mas é muito bonito, tá comprando sapato de boca de ferro que me toparam que tá dando. Pamó N fla-l ma N dja ta para txeu. El fla, Nha, el fla, nha ómi, kel bo é nha ómi, bo é nha maridu. N fla-l, Inton mi se da kónta ma N tinha un ilakópteru, el ta, el ta pega séka di água, el ta sapa. Má amor, sin, sô N ten dukumentu li, N dadu ke, sô N ten dukumentu li, N ta entra pa redi di Fransa, pamó fla rapaz di Fransa ten dinheru, N entra pa redi di Fransa, N ta txiga, N ta trabadja, N ta trabadja, N ta divórsia, gó N ta kasa ku nha mô ilakópteru.

Mosinhu, tudu nos ki sta na Kauverdi, mosinhu, kal, mosinhu, mudjer aki nu sta na Kauverdi ki kasa ku nos, amor, amor, amor, amor, kodjé, ami N fla ma N ta mata kabésa si mudjer larga-m, ma si dexa-m dentu di Kauverdi ma N ta mata kabésa, N ta jura ma bia nu ta kruzadu, N ta jura pa tudu ku ba N ku la bia N ta mata kabésa, mudjer fla mi ta, ma mi ta, kusa ki krê, kusa ki N krê mi ta fase pa mi, mudjer ta labanta ta trabadja 14 óra ta trabadja, mosinhu, ta txiga kasa nen tenpu ta benta seka dja. Ki gosta di nsin nha amigu, nha amigu da-m konsegi própi. El fla ma, Wá ta ngoda dimás, kusa ku ta fase ranja un purtuguesa pa subusulensa. N fla, Mudjer ta txia kansadu pa trabadja pa sabe di mi. Poi nha mó na txangu, Mo sinhor, arka xeiu kumida. Mo sinhor, mudjer ta fá tudu pa mi. Ami tanbe asin ma sta li. Mo ta txiga kasa kansadu, ma N ta txiga, N ta toma banhu, N ta puri, N ta puri, N ta puri, N ta kuri. Ma djoli, ma sabi ki nha amigu, nha amigu inxina-m kusa ki é fase. El fla-m, Ó djoli, a ki dja kasa kansadu la, el tra mi di sonu, el ta durmi más txeu. N fla, Nau, N ka tra mi di sonu, pamodi si N ta kansadu na zinha, el ta ben kura mi di sonu dintu di el. Pamodi kansadu bu ta dita, bu ta diskansa. Ma mon sinhu, mi ku bo nos é família. Mon sinhu, ka nha rapara nha boka, é sô, é sô nha mi kanbi. Mon sinhu, nhos oi amo ki, nhos oi oi, N ben di kónpra di snu. Nhô mo kenta ka bu txatxa li. N ka ta papia ku mamai na vidru kama. Mamai fla, Ah nha rapasinhu, lebanta-m ben. N fla, Mamai, N ta manda-u N ben, i ta kasa ku otu ben tanbe. Mama fla sin, Nu nu bai, nu nu ben gosi. Kumesa sta sabi, sta bunitu. E di nha amigu ben kantu ki txiga dentu di Europa, mosinhu, N odja rapasinhu, N odja omi bunitu, mosinhu, N odja omi bunitu dentu di Europa. Ba Kabuverdi ku dedu asi. Kaba bi, Amigo. Mo si, ba ku dia dosi. Nkantu ke fla-m mi N bira, N entra na Facebook, N kumesa ta, N kumesa na Facebook N trapaia li Maria. Mamai fla-m ma N ka ta trapaia li Maria. Aa so Maria, keli, keli é paralaji, keli é paralaji ke mudjer da-m. El fla, Abri tok. El fla, No, bo, bo genti la di matu, la ku teu saitu ka ta brinkadu ku el. N fla, Mi na, mi N ta mora na zona to mi fika. Anos é genti di txon kon genti di li Maria. So ki mi nada N ka, N ka tinha, mi unuku kusa ki N tene. Perguntadu si nhos ta. Má mosinhu trabadja inda covid má eka so eka zé eka mi ki trabadja nau e grogu li ta vina la ku telo site ki pun trabadja pamodi ki ta vina txeu un grogu temperadu ki mi n bira kaba ku pasa mudje natureza ki mudje bira nen ka ta pari própi má mosinhu kusa mudja ben dentu li poi gosi li sen dja kumesa fika mi n ten três me três mes na kasa ta kumi ta bebe Ta da katxa kadera. Mas mozinho, nho zoia um coisa ali. Mulher fla, mas me é muito bonito. Tá comprando sapato e boca de ferro que me toparam que tá dá. Pra mano fla, mandei topar. Tchum. Eu falei, nho, eu falei, nho homem, que é boi, nho homem, boi, nho marido. Um falei, então, me será conta, muito lá, qual feito, e tá pega a seca de água e tá sapa. Mas mozinho, só um documento ali. N dadu kes fonti di kumentu li, N ta entra pa ri di Fransa pa mostra rapaz di Fransa ten dinheru. N entra pa ri di Fransa, ta txiga, N ta trabadja, N ta trabadja, N ta divorsia ku N ta kasa ku nha modi. La ka ofendeu. Nhos ta gosta modi? É si, mon sinhor. N ta pidi tudu omi. Nhos rakatxa ka era na Facebook, nhos buska mudjer di Europa pa kasa ku nhos, pa ben ku nhos. Nhos omi ki sta bazófre. Saku, fatu, fatu di zar. Txu li.

N ta jura pa tudu ku bon kula li, N ta mata kabésa. Mudjer fla mi, Ma mi ta fla kusa ki krê, kusa ki N krê, mi ta fase pa mi. Mudjer ta labanta ta trabadja 14 óra, ta trabadja gosi. Ta txiga kasa, nen ténpu ta ben ta seka dja. Ki gosi di N sen, nha amigu, nha amigu da-m konsegi própi. El fla ma, Ba ta ngoda dimás, kusa ku ta fase, ranja un purtuguesa pa subu su lensa, subu su lensa. N fla, Mudjer ta txiga kansadu pa trabadja pa sabe di mi. Poi nha mó ki N sta ku li. Mosinhu, arka xeiu kumida. Mosinhu, mudjer ta, ta fa tudo pa mi. Ami também assim, mas também. Mota tinha casa cansada, manta chiga, tá toma banho, tá por tá por tá tá por tá cobre. Mas olha, mas sabe que minha amigo, minha amigo ensina um coisa que é fácil. Eu falei, mãe, olha, aqui tinha casa cansada, ele também só tá dormindo macho. Um falei, não, que também só não para você, tá cansado, não assim, ele também com ele só no guinto de. Para morrer cansado, botar de todo descansa. Vamos assim.

Pamodi ami, ami ki, ami kom, n ka ta fla ma N ten mudjer la, kónfia di ku mininu, mininu ki sa ma N ten, ma N ka ta fla ma N ten mudjer, N ka ta fla ma N ten mudjer, mi tanbe ki bu pô-m nin ten ka saiba un sin segredu ta móre ku mi, ma mô siá ki N da dentu Paris, ki N ba panha pau la di kutel fraitu, ki N ba panha kónpi di kimenta di Fernando nha irmon, ki N ba panha nhas amigus tulex, N ba na Fransa, N ta fla pa el aranja-m trabadju. Má mi N ta trabadja, má mi N ta trabadja di pedreru pa N ganha dinheru go, pa djunta dinheru go pa N ba kaza. Mi ta divorsia primeru, N ta kaza la ka ovedu go. Go N ta pergunta primeru mo ki ta sabedu pamodi fiadu e fla pa mon amigu fla ma ki ta divorsia pa N divorsia di un lemu pa kel otu pa ka ben petu. Má, Sima N fladu ma no ka obedianu a ki nu toma, no xipinadju, nu ta da ku Zeka Diabu. E ka ta kre pa nu da kel otu ku da Zeka Diabu. A ke sa ma N pidi divorsiu, ki nha N pidi divorsiu, i nu ta di un leu pa kel otu. Ma primeru N ta ba kasa di Mamadu. Nha amigu fla ma, ma kasa di Mamadu ma ta kobra baratu. N ta bai, N ta fasi lamedi ki a ke ba fasi lamedi tanbe, pa fasi lamedi pa mi, pa lamedi pa mi, pa N ka. Pa nu ka divorsia, N ta di kontada riba gramia de mamadu, N ka ta fila. E sigi N ta fla, Mo sinhor, N di sinhor ketu, mo di ken? Ami N sa di tudu, tarakatchakariara. Ah, sa mala, gosi bo, sa menti ma nha mudjer la, mudjer la ka ouvia di manha nte telefoni. Ah, sa mala, ami N ta daba sinhor sofri. Ah, N ta txoma-l na kili, N ta txoma-l na telefoni di amanti. Ami nos, ami nasa di ke? Ami, ami, ami é sa ka diabu.

Modi bu sta? Bu sta dretu? Abo ke rostu ku tene la, N ka dexa-u koi, bon, bon, bu sta magru si. Amor kopa e kopa, dja N sta dintu txon de, dja kusa dja kumesa fila, dja kumesa fila. Bu sabe ki iPhone 12 ke kusta di un mundi di dinheru, di sem tal konta, ka vel ki tuxi nu ka pia na mo. Minina, nha buru si buru, ami e kabalu si nha buru, nha buru, dja. Un iPhone 12 i N da kai da-m iPhone e da-m kel tilifoni ki N ta uza pa txoma kel-li. Kel-li é tilifoni pa kel otu. Ki pa N papia sô ku bo ki kel-la ta seka pa N pega na kel-li. Amor, oja bo ki sta li. Joli, dja manda-m ki aparelhajen ki gosi di nsin aki N ba séria la Kabu Verdi. Nu ka ta pista ku ta toka la Engenhu más. Amor, i kunpra aparelhajen. Amor, ten dôs sépa ku lona. Doli, odja, dor sepa kuluna, kel-li propi N ta fla pa tudu bedju, ba kasa vizinhu pa mo, sinon ta rabenta. Ami N puna toka la na kasa, ami, ami N fika surdu, N fika, o Samuel ki N fika surdu, N fikaba surdu, sima kantu ku pegan ku, ku, ku ke nha amanti, ku pega ami, ku fika ta txoman ki N finji ma N ka obi, pamodi N sa ma si N obi mo ta fla ma pa N ben kasa pa el mata-l, e sima ke propi, pamodi o grita mutu lonji. El ta sen problema kel li é bu família própri ki faze kel ku ta toka li amor o eu o o o o o o é kuza o é nha paralaje kel li é sima kel ki es ta baba ku el di engenhu ta tokaba ta obidu tudu ku banguladera ki u lenbra própri kantu ki puru ta toka ta toka ki buru kapri ki buru a panta lamadu di kaiata ki nu boka nu ka atxa ki nu pensa própri nba rapaz entra di kasa.

So fa, fatu ki lia ku bisti ta kaba ku djon. Um pata ki lia ki da bem ta dixau kui. Que li, amor quando é verdade, ó. Buzé ka lia olé bonito. Zequinha ba fudla kau verde mas é ka sabe ma ma ma ma mu pois muito pois. Zequinha ta flau. Que custa de fica ta papia na Facebook. Tudo custa o ta fla amigo, o ta desabata com amiga. É kel la ki ta uma txada pa ponta ku tira munti algen ka ta fika ku kunpanheru. Nos segredu guarda nos dos, pamodi si wap txoma algen bu fla ma dja nu kunpra apalaragi ku a fla algen ma n ten iphone di 200 kontu ki kuatu baka na korda ku bixedu ku tudu inda ku dos galinha ku sa jobu es ta bai es ta papia es ta papia mudjer ta ben obi ta pega dja ka diabu ta pega ta mata bo ta ntende ka bu fla ningen Abo manxi tras di bo baka, bisti ke kaisia mas grandi ki bu teni, bisti saia ti pe, ke saia mas grandi ki di mamai propi, i nin kabelu propi ka bu laba, ki ta fika so pioju ki ningin ka ta konkistau pa kansa kabesa. Sin, amigu meu, no pamodi ki N sta bazofu, i na fartu ke limi kantu ki N bisti ke fartu, dja N ten tres dia N ka ta trai, N ka ta kumi. Mas djori, amor, ba N da un gosi.

Yo di, nga ta mot, dinheru nteni, yo, yo, yo, yo, dinheru nteni na tchatcha. Dinheru nteni, ma di kau vete, nsa ta ba kau vete, ma pumeru, pumeru, nteni krapasi ki mas grandi, ma mi nkasa ta ben fla di ke raspasi tanbe, kes ta ben le di Kabu Verdi, kes ta ben le di Kabu Verdi, Es sta ben, es ta dexa mudjer li, es ta ben, es ka ta ba mas. Ami nau, ami, ami nau. Ami, ami e ka Jil Morera ki, nha, nha tiu Jil Morera ki kanta ki ta bai atxa, atxa makaku be etu mudjer ya kasa. Ami nau, ami, nha, ami N sa fradi di kutelu. Tudu santu dia ku ta sai, djo ben si ka sta riba kutelu, N ta dexa ku aparalhadju riba kabesa. Sima N fla. Amo, onde sta? Nau, ka bu liga dja, mon. Kuzé? Bariga ki nbiri? Kel-li, kel-li é un fatu ki nbisti li. Kel-li é fatu ki ndadu. I es fla-m, Ata la, mi ata da-m más kuatu fatu. Ami dja kel kuatu fatu dja. Kel kuatu fatu, nu ta bindi, nu ta kunpra kasa ku karu, ku biskiléta, ku móta, ku tudu. Pabia fatu ki es ta ta da-m li é fatu propi. Kel-li é fatu pa nda-m. Kau, oja mo ki sta bunitu li. Abo, ne, djo li, djo li. Kel-li é aki sta fatu ki sintu rabenta pa-m pul riba, riba pes kogó pa-m. Rakajagadjaragu.

Má mose, gosi N ka ten fla nhos un kuza, N xa N pensa mi sô. Má mose,